Аныгыйы арҕаһын адьас аннараа сиксигэр туруу баран дойду тулалыйар туһахтатыгар бухатыыр күөс-күөх, буойа олохсуйуох, устата-туората көстүбэт улуу толоон олоҕурбута өссө үһү. Ол толоон күөх-тыа күрүөлээҕэ эбитэ үһү, көҕүрээбэт көтөрдөөҕө эбитэ үһү, быстыбат буйаҥнааҕа эбитэ үһү. Олоҥхобут олоҥхо ол оҕо арай биир хонон биирдэнэн, икки хонон иккилэнэн, үс хонон үстэнэн үөскүүлэнник үүммүт омуннаахтык улааппыт. Ол улаатан иһэн уол биир сарсыарда ороҥҥуттан ойон туран кырдал хонууга кылыйан ойнуу сүүрбэ далайга сөтүөлүү ойнуу бара баай хара тыаҕа мастардын туста баран баран үөһэнэн да көппүтэ алларааҕын симирбитэ Биллибэккэ-көстүбэккэ мэлийэн сүтэн хаалбыт. Оҕонньордоох эмээхсин уолларын сураһаары ойон тахсыбыттар. Ол тахсан көрдөрө көмүс чыычаахтары илэ бэйэтинэн бу кэлэн турар эбит Алаас сыһыы ортотугар аҕыс салаалаах аал кудук маска киирэн алла томоллуу турар араҥас илгэтиттэн аһыы сылдьыбытым ол сырыттахпына күүкүрдүүр бөҕө бухатыыр кэлэн ыҥыран диэн көмүс хайатын үдүөрдүгэр хара уус кыһатыгар тоҕус түүнээх күн уһаарын өлбөт нөҥүө уутугар үс түүннээх сүп Күннээх күн сүтэ үлэтин тохтубат хааннаатыҥ Ол курдук үс халлаан үрдүгэр олохтоох үрүҥ аар тойон икки күлүктээх эмньик кулун аттаах Эрчимэн Бэргэн диэн ат иҥэрин орто дойду улуу бухатыырын оҥорбута эбитэ үһү Лыпшаап эмньик кулун аттаах Эрчимэн Бэргэн илдьиккэ ыытта Ойууру солоон узаһа оҥоһуннум, сототуу, хоонньуга сытар холоонноох доҕос аҕалыам, онно этитэ-тутар этэрбэс аҕалаас хамначчыт уол наада диир, эйиигин миэхэ кэлэн илдьигэр кулут буоллун диир, кэлбэт буоллаҕына бэйэм бытыммын кэтэһиттэн соһон аҕалыам диир, чэ диигин диэбэккин этэ оҕус Онуоха биһик киһибит омуннаахтык өһүргэннэ, тулааһын баҕаналарын тоҕута анньан, таһырдьа ыстанан таҕыста. Айкабын, эчи куттанахпын, аатыттан мин туһум аныахайай, кэбис, бэйэҥ кэпсэтин. Чуп-чап, шунуп-шанып элбэги да эргиинимини, эҥин да күлүлүмүнү, ол тукасы маннык айыы киитин адьас көспүтүм. Алып хандарай хата аттаах хатаат мохсоҕор букаттыыс

Сонобоһуом кутутугас состотон аҕаллым диир Дьэ, барарыс бырбар тылгын этэ оҕус Ануха араас мохсоҕуллар булгунньахпытын томторо үллэн таҕыста Хараҥалаах уута хатан кырыымкай үҥүүтүн харбаан ылла Сылбыт таас сиригэн сулбу охсон ылла Ануха туран анараа күтүр Айкабын, аччык куттаннахпын, аатыттан мин туму алдьархайый, кэбис, бэйэҕит кэпсэтин. Тахсар күн сардаҥата чабырҕайгар оонньуур киирэр күн килбиэнэ иэдэһигэр тыгар үрдүк уҥуохтаах толору нуурдаах кыыс дьахтар кэлэн кылымана утуйан мөл-мөл ытыы-ытыы ааттаһа турар эбит Айыы сирин армы баатырда тохтоон уоскуйан киһилии кэпсэтэр: «Бу эн Эрчимэн Бэргэн кыыһырбыккын кыларыт, уордайбыккын угарыт, сыҥыс халлаан уола чуура буһатыыр, хобун сибин кырдьыктанан ити уоһугар уоһахтаах хараҕар хааннаах

Онуоха оҕонньордоох эмээхсин биһи кыыспыт кырдьыгын этэххэ иҥэн туппатахтан утаас сүтүү кэппэт, тохтордо үлэни билбэт оҕо, сөйсөһүөттэн мөкүй буолуо, астыччытынан абааһы буолуо, дьээдьэһиэтинэн нэгэй буолуо Эрэйдэннэҕинэ иистэннээн буолуо, аччыктаатаҕына асчыт буолуо, харахтыын хайҕаан, сүрэхтиин сөбүлээн олоробун. Уруу оҥостуута буоллар, ыах ыҥыртыыта буоллар, көҕөр иһит аайы, көйү кымыс көнөрүнэ, алыы иһит аайы, Арыылаах ааһыы аттынна, ол омуктан ортолоон эрдэхтэринэ хотун кэннигэр хору-тойуга айманна. Сэттэ уоннаах симэхсин-эмээхсин сүүрэн иһэн этэрбэһин быатыттан иҥнэн ымса баран түстэ уонна ол сытан ытаабытын кубулупукка ыйытыы-хайытыы сытта

Оҥостон иһэн үһүү, үллүбэт буолла, алдьархай буолла, күн дьоно көмүскээтэ билиниҥ, айыы дьоно абыралла билиниҥ! Аймалҕан бөҕө адаҕыйан аннаата, саарбах өттө куотарга турунна. Оксен, окойдоон, ойуттаҥҥын тоҕо омунай, хамсанаҥҥын тугун халыанай, аргыый эрэ, алҕас туттаҥҥын аны аламай күҥҥүттэн арахсаайыккыный, мин диэтэх киһи, от-мас аһылыктаах, уу-хаар кут таах орто дойду оҕолорун өрө көрдөрбөт үс хара күлүктээх буолуоҥ аһаһаһаһа Арчиман Баргын эмньик уһунун атын миинэн кыайбыт киһи быһыытынан кылынын аах диэки айаннаатан түһээн истэ ол курдук айаннаатан истэҕинэ тойон кылынын тусаһата көһүннэ ол икки ардыгар аан халырык түстэ сэттэ ый быһа хараҥа биирдэ буолла Эрчимэн Бэргэн Өксүкү кыылы кытта тэбис-тэҥҥэ охсуһан тэлэһэн бардылар, онтон уол кыылын арат мохсоҕол тимир ханат кэлгиэнэтин быта от курдук быһыта сынньан, үрүн тыынын өрүһүйэн ылла, күн дьоно көрөн кэллилэр, айыы дьоно айхаллаан турдулар Охтоохтон охтуман, саалаахтан соҥномон, сытыы тыллаах быһа эппэтин Уоттаах-харахтаах тобулу көрбүтүн, иитэр сүөһүгүт күрүөлэннин, төрөтөр оҕоҕут уйаланнын Аан дойдубар алдьархай ааҥнааматын диэн күнүм сиригэр күлүк түспэтин диэн сонулҕаннаах кылыспыт сытыылыы туруом. Наар буруоҕу тохтуотун диэн үһэттэн өҥөй бүтүһүүлэ туруом. Уруй, уруй, уруй! Оонньуу саҕаланна, уйгу тарбылынна, сыдым өттө, ыстаҥалыы оонньоото, хапсаҕай өттө, хары былдьаста, бөҕө өттө бүрүктэрэн тумунна. Үс тыллаах олоҥхолоон барда, чабыт тыллаах чабырҕахтаан барда, ыраас күөмэйдээх ыллаан дьиэрэттэ. Уруй туску, уруй айхал!